Muthuri, Yes. karibu sana. Asante sana. Eh, Yeni. miaka mingi. Tukabake nĩ Ngai watu kumithania mũthenya wa ũmũthĩ. Eh, Ii, wow. Asante. Muthikiriria nĩ gĩkeno ndĩ nakĩo amu nĩ atĩ mũthenya wa ũmũthĩ tiga nĩwe ũtingire haha ũtingire na tabarĩra ĩno nĩ gũkorwo mĩaka ĩyo yarĩ hau mbere kana matukũ macio marĩ hau mbere ndakoretwo ngĩgĩkwĩra ngĩkwĩra atĩ nĩ tũrĩcaria athuri na nĩ tũrĩcaria arata arĩa akindĩrĩku mena ũhoro wa ma mũthuri ũyũ nĩ ngwĩciria kwarĩ mwaka wa 2017 mĩaka nĩ mĩthiangu Reke nĩ tũkũrire tũkũrire tũkũrire amu nĩ atĩ mũthuri ũyũ harĩa ndamũkorire ngĩmũthikĩrĩria ngĩmũigua ndaiguire ena ũhoro gĩtaũ ũhoro mũingĩ ũhoro Wĩ na ndeto cia ma ciĩgiĩ ũndũire witũ na mĩikarĩre itũ? Amu nĩ atĩ ũkorire handũ akĩ harĩ ũhiki Ĩĩ, nĩ ũhiki ndarĩ mwena wa Thika. mwena wa Thika kũrĩa Tagwo wĩtagwo Gatuanyaga. Gatuanyaga Gatuanyaga mwena wa Thika nĩho ndamũkorire akĩheana ũhoro wĩgiĩ ũndũire ũhiki-inĩ agĩtara andũ Na ngĩmenya ũyũ mũthuri ũyũ no nginya tũmũrehe haha nĩ ũndũ wa we mũthikĩrĩria na we mwĩroreri witũ wa Chozi la Wanaume TV. Koguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩkĩo ngwenda atũhe ũhoro ũrĩa arĩ naguo, ũhoro wa ma, ũhoro wĩgiĩ ndaiguire wagweta kĩũria mũtumia nĩ waũ, na nĩho niĩ ndamenyire atĩ mũtumia mũtumia nĩ waũ? Ngĩmenya mũtumia nĩ wakwa, no ũhoro wĩgiĩ mũtumia nĩ waũ nĩ ngwenda atũtarĩrie na njĩra ndaya, njĩra ĩgwete, amu nĩ tondũ niĩ na mũtumia wakwa nĩ ndateithĩkire. Wee rĩ, nĩ ũteithĩkĩte? Ciũria, comments na gũ subscribe gwaku nĩkuo gũgũtũma tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na tabarĩra ĩno na mũthuri ũyũ, na ndĩmũkaribishe Atwire eh, hihi mutumia ni wao. Karibu sana, Asante sana. karibu. Ya, Tuhe horo. ah, wa mbere kwa marĩtwa makwa njĩtagwo mwaria ma kana Pastor King'e kana mũheani wa kĩrĩra. Rĩtwa rĩa kĩrĩra ndĩĩtaga mwaria ma, rĩtwa rĩa ũtaarani ndĩĩtaga mwaria ma, woka kanitha ndĩĩtaga Pastor King'e. Ndĩhunjagia kanitha. hunjagia kanitha Kanitha. ĩĩ onawe wanjĩta kanitha gwaku no ngahunjia Ĩĩ. tondũ hunjagia kanitha Nĩguo. na andũ manjĩta mohiki nĩ thiaga Nĩguo. na nĩ thiaga kũndũ kũingĩ Nĩguo. Ah, kĩndũ kĩa mbere nĩ ndĩkĩtie kũmenya atĩ gũtirĩ kĩndũ kĩa bata ta mũtumia na mũtumia waku hĩndĩ ĩrĩa warĩkirie kũmũhikia Mũtumia ũcio nĩ wamũtwarire thĩinĩ wa mũciĩ wanyu na ũkĩũria aciari aku ũyũ nĩwe ndĩrenda kũhikia, ũkĩra brother ciaku ũyũ nĩwe ũngenetie, ũkĩra sister ciaku ũyũ nĩwe ũngenetie, no ma nĩ atĩ mũtumia nĩ wa Nĩ wakwa. nĩ waku na ũndũ ũrĩa wendire mũtumia waku naguo ndũgecirie atĩ nĩguo brother yaku kana sister yaku amwendire tondũ thĩna mũnene wĩ thĩinĩ wa mĩciĩ-rĩ mĩciĩ mĩingĩ mathĩna marĩa mekuo Nĩ gũkorwo atĩ mũndũ nĩ ahikanirie, no andũ ao matiahiũkirie mũtumia ũrĩa ahikirie, matiamwendire matiamwendire. Na nĩkĩo kĩratũma ũthiĩ ũgakora mĩciĩ mĩingĩ, ũgakora mũndũ nĩ ahikanĩtie, no wamũria nĩkĩ gwathire atĩa tondũ mũtitũranagia na mũtumia. Ũkaigua agĩkwĩra wega atĩ mũtumia wakwa ndonire matiraiguithania na my brother ndonire mutumia wakwa matiraiguithania na my sister ndonire mutumia wakwa matirahotana na mami to nginya mahotane nĩguo tondu mutumia ucio kira gitumite akorwo kuu ni gukorwo we niwe wamuonire ukimwenda ukimuhuha mukiaria mukiguithania agituika mutumia waku koguo we nĩ ũmũrehete kũndũ kũrĩkũ gũkũ koguo kĩrĩa kĩngĩtũma mũtumia ũcio atũre thĩinĩ wa nyũmba ĩyo Eh. kĩrĩa kĩngĩtũma mũtumia ũcio mũtũranie nĩwe kũmwenda no ti andũ anyu kũmwenda tondũ to nginya mamwende nĩguo na hau nĩho mĩciĩ mĩingĩ ĩrathirĩra hau nĩho andũ aingĩ matakoragwo makĩmenya hau nĩho andũ aingĩ matekaga atĩa atamenyaga matamenyaga Mm. ngenda kuga atĩa atĩ mũtumia waku mũtumia wau wakwa waku angĩregwo kwanyu na we nĩ ũmwendete Mm. andũ matũraga mburoti na ciana cigakũra makagĩa na mĩciĩ yao to nginya ũikare kwanyu to nginya ũikare kũu umagara umagara

brother yaku ũka kwĩra ndĩrenda kĩna nĩ ũramũneaga rĩ wahikania kũ maũndũ ngĩ- mangĩ ta macio nĩ makinyaga mũico Yes. tondũ nawe nĩ wagĩa na mũciĩ waku nĩ wagĩa na mũbatari ũrĩbataraga toguo ũcio ũngĩ marabataraga koguo ndũgeciria atĩ tondũ wa kĩhiko gĩkĩ kĩaingĩra arĩa no mamwende matingĩmwenda Aca. no nĩ makamwenda hĩndĩ ĩmwe tene hĩndĩ ĩmwe tene mũno nĩ makamwenda thutha wa mĩaka ĩtano kana ikũmi nĩ makamwenda Eh. no mangĩmũmena nawe ũmũmene my brother ona wate ũcio ũrehe ũngĩ no we gũthiĩ tondũ mũtumia ti wanyu mũtumia nĩ waku horo nä waigua no ndä na kä å ria ndä rakå ria njå ria atirä mũtumia nĩoka gwakwa nĩguo nĩauma kũrĩa kwa nyũmba Mhm. nyũmba yao nĩauma kũrĩa nĩguo nĩoka nĩakora my brother haha Mhm. akora nyũmba nĩguo na akora mũhĩrĩga witũ nĩguo ĩ hihi nĩ wakwa kana nĩ wa mũhĩrĩga kana nĩ wa maitũ kana nĩ wa my brother mũtumia rĩ ndakwĩra mũtumia nĩ waku na kĩrĩa gĩgũtũma mũtũranie na mũtumia waku nĩ kũmenya nĩ waku mbere-inĩ ũtanamũhikia na ngara ikaraga kwanyu na ngara ĩkaine kwanyu Aca. amenyeka kwanyu nĩ ũndũ wa ũ Ndamũrehe. ĩĩ nĩ tondũ nĩ waku koguo kĩrĩa gĩgũtũma andũ am- a- mamwende rĩ mũhĩrĩga ũmwende rĩ ona mbarĩ yanyu ĩmwende rĩ nĩ kwamba kuonania wendo ũrĩa ũkumwo- ũkuonania harĩ we no muoni ũyũ nĩ wakwa na nĩ ndĩmwendete tondũ reke ngwĩre my brother mĩciĩ to ũguo mũmĩonaga mũciĩ nĩ kĩndũ kĩmwe gĩbatiĩ kũrorwo na maitho merĩ wenda rũciũ rwaku ũgakorwo ta baba wanyu ũguo wonaga baba wanyu na mamu wanyu maikarĩte hau marĩ erĩ marĩ akũrũ ona mamu wanyu ndendagwo nĩ brother cia baba wanyu ona mamu wanyu ndendagwo kũu ahikire no baba wanyu tondũ nĩ amwendire na akĩyũmia nake na akĩmuonia ũyũ nĩwe mũtumia wakwa mũmwenda mũmwĩrege nĩ thĩna nĩwe ndĩraikara nake nĩkĩo maikaranĩtie mũthenya wa ũmũthĩ tondũ mũtumia ndakwĩra nĩ waku Wendo waku na kwĩyũmia nake nĩkuo gũgũtũma arĩa mamwende nĩkuo gũgũtũma arĩa makinye handũ mone rĩu nĩ tũgũtiga mbara rĩu ũyũ no nginya tũngĩmwenda kĩa hinya no aikio ũmũikie moko kũ inyuerĩ na kũu ndika harĩ ũndũ ũranyita ndanyita aikio na Ũmũi- ndĩmũikie moko kũ inyuerĩ na kũu moko kũ inyuerĩ na kũu no nginya wĩyũmie no monie wendo mamwende mamũrege wendo waku nĩ ũiganĩtie akorwo kũu tondũ e kũu nĩ ũndũ waku ndarĩ kũu nĩ ũndũ wao he kaundu gakoretwo gagitura andu ituraini kana ngoretwo ngiona maturaini uhoro wigie mutumia aikio ni nyumba ino arehe guku kwanyu kana Nĩguo. muhirega wanyu Mhm. na ni ndamuikia Mhm. ngũtũra njikagia kana nĩ atĩa hagũthiĩ nĩgetha ũtuĩke mũtumia ũrĩa ndarehe ũrĩa ndenda nĩ ahandwo mũciĩ-inĩ ũrĩa Nĩ- nĩ- nĩ atĩa hau arĩ ũndũ ũmwe ngũkwĩra thĩinĩ wa thĩ ũndũ ũrĩa mũritũ mũno rĩ nĩ gwĩtĩkĩrĩka nĩguo ũndũ ũrĩa mũritũ mũno nĩ gwĩtĩkĩrĩka na harĩ kĩndũ ngũkwĩrĩte mbere atĩ hĩndĩ ĩrĩa ũtarahikanĩtie kĩrĩa gĩothe kĩrabatarĩkanaga wetio nĩ ũraneanaga no rĩu nĩ wahikania koguo kĩrĩa gĩetio gĩtirĩonekaga kĩrĩonekaga kuota kana nuthu kana gĩkaga Nĩguo. tondũ nĩ wagĩa na mũciĩ waku Oh yes.

marege kana metĩkĩre ũcio nĩwe mũtumia waku kĩu nĩkĩo gĩgũtũma mũciĩ waku ũrũgame kĩu nĩkĩo gĩgũtũma kĩhiko gĩaku gĩtũre gũtuĩkaga mwana wa kahĩ na nyina matiumanagwo mũtumia nĩ oka nĩguo ĩra hau hagũthiĩ atĩa mũtumia rĩrĩa oka rĩ harĩ ũndũ ũmwe njĩraga andũ na matimenyaga makona ta ndĩranana kana nda ndĩraria ũũ mamu wanyu rĩ nĩ mũtumia wa baba wanyu naumire baba wanyu umire he mamu wao kia hinya agĩta kũrũgamia mũciĩ arũgame ta baba wao guka witå rä guka wanyu rĩu baba wanyu umire he guka wanyu kia hinya he maitũ wao kia hinya ndangĩendekire ume hau no agĩtua mĩkwa na kũhikania nĩ gũtua mĩkwa no nginya ũtue mĩkwa na kũhikania rĩrĩa wahikania maũndũ makwa me maigana Merĩ. wendwo kana ũmenwo wendwo Kana amenwo. kana ũmenwo Umae. na nĩ tondũ ũcio Na nĩ- wendwo kana wĩke atĩa kana ũmenwo nigetha wendwo ri no nginya wiyumie nigetha rucio ugetwo ithe wa ng'ania nigetha rucio ugetwo guka kiria gigatuma rucio ugetwo guka ni mutumia uyu nikio ndirakwira mutumia ni wa bata muno na no nginya wiyumie nake endwo kana aregwo no nginya wiyumie nake tondu rucio kiria gigatuma ugetwo guka ni mutumia uyu rucio kiria gigatuma wetwo baba ni mutumia uyu Rũciũ kĩrĩa gĩgakuma na nja nĩ kĩrĩa gĩgakorwo gĩciarĩtwo nĩ mũtumia ũyũ. Ti ciana cia your brother. Aca. Ti ciana cia sister yaku. Aca. Mm-mm. Ciana iria ci mũgũciara na mũtumia ũyũ, icio nĩcio igakuma thutha rũciũ. Icio nĩcio igakũnyita mũtwe. Acio nĩo rũciũ rwaku. Rũciũ rwaku ti ciana cia your brother, na rũciũ rwaku ti ciana cia sister yaku. Ciana, rũciũ rwaku nĩ ciana iria mũkũgĩa na mũtumia ũyũ, ũyũ ũtarendwo. No nginya ũikare nake. Kĩa hinya, makĩendaga na matekwenda. Oh yes. Mũthikĩrĩria na kana mwĩroreri ũngĩkorwo wĩna kĩũria tafadhali tũikĩrie kĩũria kĩu amu nĩ atĩ mũthuri ũyũ mwaria ma Pastor Kinge no nginya atwĩre atwĩre hihi mũtumia nĩ waũ. Hau nĩho tũgũthiĩ na mbere ikara mĩtambo-inĩ amu nĩ atĩ just going for a break. Kami tamoni. Olenge. Sati. Muthikiriria no aigua kana mwiroreri no aigua na ni weyonera ndeto yegi mutumia no wao uri esasite uri esasire ngwirire muthuri uyu mwaria ma ndamure ndamurehe studio nigetha akorwo agititithiria uhoro kana mataro we magukuguna

hĩndĩ ĩrĩa warĩkia kũhikania warehe mũtumia thĩinĩ wa nyũmba rĩrĩa warĩkia kũhikania wamũrehe thĩinĩ wa nyũmba Mm. ndakwĩra mbara ĩrĩa ĩkoragwo ĩ nene mũno ĩkoragwo na nja Aca. ĩkoragwo thĩinĩ wa bamĩrĩ yanyu Mm. mbara ĩrĩa ĩkoragwo nene mũno niĩ thĩinĩ wa bamĩrĩ yanyu magĩkorwo makĩgeria kũmwenda kana kũmũmena rĩu we wĩ kĩrĩa ũkoragwo nakĩo wĩra waku ũbatiĩ gũkorwo ũkĩdefend mũtumia wa wakwa waku tondũ nĩ ũrĩ ũkoragwo ũgĩtũngana na maũndũ maingĩ mũno na maritũ mũno o hwainĩ o hwainĩ rĩrĩa wakinya tondũ wakinya nĩ ũrĩ ũkoraga ng'ania wanyu agagwĩta ona nĩ Ũhoro ũrĩ ũkoraga maitũ. sister yaku akĩrĩra akwa mũria ararĩrio nĩkĩ agakwĩra ndĩrarĩra tondũ mũtumia waku nĩ anumire

njĩra hũthũ rĩ no kũrũgama na mũtumia waku tondũ nĩwe waku tondũ nĩ ũbatiĩ kũmenya atĩ sister yaku ona mwendanĩte ũguo mwendanĩte nĩ mũtumia we wene your brother ũcio wonaga hau mwendanĩte ũguo mwendanĩte nĩ mũthuri we mũthuri wene na tondũ we nĩ watuĩka mũthuri wene mbere rĩ Eh. ndũkĩyũmia na gũtuĩka ndũkĩyũmia na mũtumia waku Nĩguo. na ngwĩrire hinya wa gũtũ- wa gũtũria nyũmba yaku nĩ kwenda mũtumia waku kĩrĩa gĩgũtũma andũ anyu mende mũtumia waku nĩwe kũmwenda wendo ũrĩa ũmwendete naguo ũcoke ũhinge matũ tiga gũthikagĩrĩria ũndũ ũrĩa marauga mũciĩ nĩ ũgũtũ nĩ ũgũtũra na ngai akũrathime ndakena mũno ndakena mũno mũthikĩrĩria hihi ndĩnama nĩ wanyita ũhoro wanyita ũhoro kĩrũndo amu nĩ atĩ wenda mũtumia waku endwo amba ũmwende wenda mũtumia waku atũranie nawe